Stambul türkmen aktiwistini watanyna deportasiýa etmekden ýüz öwürdi. On bäşinji iýunda Stambulyň kazyýeti otuz dört ýaşly türkmen raýaty Baýram Allalyýewi deportasiýa etmek kararyny ýatyrdy. Aktiwist ýaşamak üçin ygtyýarnamasyny täzelemäne çagyrylan Stambuldaky türk migrasiýa gullugynyň ofisine mejlisleriniň birinde iki müň ýigrimi birinji ýylyň ýigrimi ikinji oktýabrynda tussag edildi. Şol ýerde Türkmenistanyň Interpol üsti bilen ony gözlenýändigi belli boldy. Allalyýew Beýazit polisiýa merkezine, soňra Pendik deportasiýa merkezine äkidildi. Şol bir wagtyň özünde hökümete degişli bolmadyk otuz üç halkara guramanyň topary Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyna, esasanam, türkmen häkimiýetleriniň hereketleri barada tankyt edýänlere çynlakaý alada bildirdi. Ynsan hukuklaryny goraýjy aktiwistler Türkiýäni aktiwistleriň Türkmenistana zor bilen ugradylmagyň öňüni almaga, aklawjylara ygtyýar bermäge we Türkiýede kanuny status almak üçin prosedurany dowam etdirmäge çagyrdy. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň noýabr aýynda Allalyýew boşadyldy. Ýöne deportasiýa meselesine garamak tertibi dowam etdi. Ýurdunda häkimiýetler Allalyýewi kezzaplykda aýyplaýardylar. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň ýigriminji noýabrynda ir sagat dört nol nolda Baýram ýolda ýol heläkçiligine duçar boldy. Ýol heläkçiliginiň günäkäri wakanyň bolan ýerinden gaçdy. Polisiýada onuň maglumatlary bar. Allalyýew agyr ýaralanyp, keselhana ýerleşdirildi we birnäçe aýlap bejergi aldy. Baýram Allalyýew Dissident onlaýn söhbetdeşliklere işjeň gatnaşdy. Şol söhbetdeşlikde türkmen režiminiň daşary ýurtlardaky konsullyk hyzmatlarynda pasportlary täzelemekden we alyş-çalyş etmekden, söz azatlygyny, hereket azatlygyny çäklendirmekden, covid on dokuz hadysasynyň bardygyny resmiler boýun almak islemezligi üçin we şuňa meňzeş meseleler tankyt edildi. Şeýle hem Allalyýew Stambuldaky Oguz medeniýet, hyzmatdaşlyk we bilim jemgyýetiniň işine gatnaşdy. Aktiwistiň ady Aşgabadyň haýyşy boýunça türk polisiýasy tarapyndan gözlenýän ýigrimi bäş türkmen aktiwistiniň sanawynda peýda boldy. Türkmenistanyň Stambuldaky baş konsuly Myrat Seýitmamedowyň türk häkimiýetlerine iberen başga bir resminamasynda on üç aktiwistiň arasynda barşynda on ikinji belgi bilen Allalyýewiň pasport maglumatlary görkezilen. Türkmenistanda parahatçylykly hökümet tankytçylarynyň we dissidentleriň maşgala agzalaryna azar bermegiň we gorkuzmagyň Türkmenistanda giňden ýaýrandygyny göz öňünde tutup, Human Rights Watch press-reliz, Aýtda şeýle diýýär, Halkara hukugy islendik adamy yzarlanyp bilinjek öz ýurduna ibermegi gadagan edýär diýdi. Maglumatlarymyza görä, şu ýylyň ýazynda Allalyýew bosgun statusyny almak üçin türk häkimiýetlerine ýüz tutudyr. Bu bolsa özüne we maşgalasyna watanyna zor bilen gaýdyp barmazlygy kepillendirip biler. Türkmen Helsinki fondy.